Исәнмесез, әссәламу алейкум, хөрмәтле укучыларыбыз, журнал укучыларыбыз, безнең социаль челтәрләрне күзәтеп баручылар, әдәбият сөючеләр дип әйтик. Казан утлары журналы редакциясе үзенең чираттагы туры эфирына чыга һәм без вәгъдә иткәнчә бүген әлеге туры эфирны кунак белән алып барачакбыз. Кунагыбыз Илнар Фатихов, ул безнең яңа гына декабрь санында дөнья күргән шигырьләрнең авторы һәм соңгы берничә ел эчендә үзенең Конкурсларда катнашуы белән, шигырьләр язуы белән әле әдәбиятка яңа аяк баскан һәм ышанычлы адымнар белән атлаучы өметле шагыйрьләребезнең берсе. Сәламнәр. Сез исәнмесез.
Без инде теге традицион, минем үземә дә еш кына төрле әдәби очрашуларда бирелә торган гади, гадәти сорауларны бирербез. Илнар, әйдә менә сөйләп кит әле, ничек син шигърияткә килдең, ничек шигырь яза башладың, нәрсә этәрде сине шигырь язырга? Нинди шигырь ул беренче язган шигырың? Мин җиденче, сигезенче сыйныфларда яза башладым, менә дөрес хәтерләсәм, беренче шигырьләремне. Ул вакытта ниндидер этәргеч булгандыр дип әйтеп булмый инде, хәзер мин аны хәтерләмим. Ул вакытта мин күп яздым. 10 классларга кадәр мин Шактый язадыр идем, алар җыелды, дәфтәр-дәфтәр җыелып яталар иде. Бер-ике дәфтәрләр инде. Аннары алар югалдылар. Шуңа күрә мин аларның хәзер нәрсә турында булганын да хәтерләмим. Аларның инде булуы да шул чама гына булгандыр ул вакытта. Менә ниндидер вакыйга булды, ниндидер кеше миңа нәрсә әйтте дип аерып кына әйтә алмыйм. Менә шул вакытта мин әкрен генә шигърияткә киткәнмендер. Менә югалды дисең, бер. Син не горят, ди. Сингл булган иҗат. Менә минем үземнеке шундый, шулай ук мәктәп елларында язган әйберләр, беркая да бастырмыйм инде, әлбәттә. Әле дә саклана, бер истәлек булып. Белмим инде, күченгән вакытта микән. Менә аннары телефонга, интернетка кертеп куеп саклый башлагач, алар хәзер ышанычлырак торган шикелле инде. Мин хәзер. Кулдан бик язмыйм да инде алай. Менә ул вакытта алары кайдадыр, бәлкем, яталардыр, белмим инде. Авылдагы өйдә, чормада берәр кайда. Тик минем күптән, менә күп еллар инде күргәнем дә, ишеткәнем дә юк аларны. Ә нәрсә илһамландыра иде ул вакытта шигырь язуга? Ул вакытта мин күбрәк укыганга ияреп язадыр идем. Менә анысын хәтерлим. Ниндидер шигырь күрдем, ниндидер хикәя мәсәлән укыдым. Шулар. Кич булып, шулар белән илһамланып, бәлки шул ук темага булгандыр инде, аның темалары да, мин дөрес хәтерләсәм инде, алар бик гади, теге табигать, кар ява, җил чыкты, кыш килде, килде дигән шикеллерәк кенә мәгънәдәге шигырьләр иде, анда теге фәлсәфә булса да, ул инде сигезенче класс баласының фәлсәфәсе шул чама гына, алар бик тирән мәгънәле булмагандыр инде. Менә дөрестән дә. Уку, әдәбият уку, әйбәт әдәби әсәрләр уку, ул илһам чыганагы, ул илһамландыра торган нәрсә. Менә син үзең илһам чыганагы буларак һәм, бәлки, кумирың буларактыр, кайсы шагыйрьләрне атар идең? Кемнәрнең иҗаты сиңа язарга этәргеч бирә, дәрт-дәрман өсти, илһамландыра, шулар хакында да сөйләп кит әле. Менә дүрт шагыйрә бар. Хали Такташ, э, Зөлфәт, Зөлфәт Малик инде, Мөдәррис Аграмов һәм Булат Ибрагимов. Менә шуларның дүртесе, белмим нишләп, э, бик илһамландыра, аларны кабат-кабат гел укыйсы да килә, аларның ничектер э, гади әйберләргә, табигый әйберләргә бүтән яктан булган карашы кызыксындырамы шунда Хәтта, хәтта безнең чорбыз, каләмдәшебез Булат Ибраһим да бар. Бу кыска гына дүрт исемлек арасында. Бу бик әйбәт фал. Булат чыннан да безнең бик актив иҗат итә. Көндә дә булмаса да, ул көн када гына суга торган бик күп шигырьләрен мин дә күзәтеп барам, кызыксынып. Үзең бүгенге көндә менә шул шул шагыйрьләрдән эпиграфлар алып язган шигырьләр, бәлки бармы андыйлар?
Минем эпиграф белән язган шигырьләр бик күп дип әйтмәс идем. Менә Хади Токташның газраилләрдән газраилләреннән кайсыдыр юлларны эпиграф иттереп алып язган шундый Караңгы, куркыныч атмосфера тудырылган шигырь бар, әмма дә ләкин эпиграфлар белән бик язмыйм. Ну, Хали Такташ дигәннән, без бит әле берничә ел элек, дип беләм инде мин, 2024-тә бугай, 24-нең ахырында йомгаклавы булды, ялгышмасам. Хали Такташка багышланган, Такташ фест дигән Такташка багышланган шигырь бәйгесе дә булып узды. Дөресен генә әйткәндә, ул инде беренче тапкыр түгел, ә Такташ фест буларак үзе ул моннан берничә еллар элек тә уздырылган иде, ләкин анда күбрәк Такташ иҗатына мөрәҗәгать итүләр һәм Такташ иҗатын өйрәнеп, аның шигырьләрен сөйләү рәвешендә башланган иде баштарак. Ә бу елны инде менә нәкъ Такташ иҗатыннан илһам алып, Аның анарга ияреп дип әйтик, шигырь язу бәйгесе булды һәм Илнар шушы бәйгедә җиңүчеләр арасында иде. Болай ничәләп шул бер генә шигырь белән катнаштыңмы яки Такташның ничә шигыренә багышлап шигырь язган идеңме син? Анда Такташның эпиграфы белән бер генә шигырь иде. Калганнары аның Өч чыгыр ялгышмасам янда җибәрдем. Калганнары шул Такташ иҗаты белән ниндидер бәйләнеше булган, кайсыдыр шигыренә теге русча әйткән отсылкалар белән шундыйрак шигырь иде. Болай нинди дә булса урын алырмын дип уйлаган идеңме? Бармы? Юк, юк. Мин анда җитмәсә җиңүчеләр списогында күргәч, Анда Гөлүсә Баттал, Булат Ибраһимнар. Булат Ибраһим белән. Минем өчен бик дәрәҗә булды инде ул арасында йөрү. Шуңа күрә бик сөендем һәрберсендә.
Ә менә без Казан утлары журналы бит инде. Казан утлары журналы белән син ни дәрәҗәдә таныш, качан беренче тапкыр кулыңа журнал алганың булды? Казан утлары мин мәктәптә укыганда безнең татар теле укытучысының кабинетында күрә идем. Әмма ләкин ул вакытта мин теге андый ук җитди әдәбият бәлки укымаганмындыр инде анда теге сабантуйлар, көмеш кыңгыраулар алган вакытлар инде ялкын. Кабат менә бер 4-5 еллап элек Казан утларын Ничектер кызыксынып сатып алдым да укый башладым. Һәм миңа ошап китте, анда теге әле әсәрнең ахыры алдагы санда дигәндә җире булгач, аннан соңгы санны сатып алдым, аннан соң, аннан соң, аннары языла башладым журналга. Һәм менә шулай берничә ел инде бөтенләй диярлек һәрбер санны укып барырга тырышам. Менә син үзеңнең соңгы елларда прозага гына э, прозага да мөрәҗәгать итәсем килә, э, каләм сыным дигәнсең. Әле кая да булса тәкъдим иткәнең, бастырып караганың бар име проза әсәрләренә, нәрсә дә булса, хикәя. Проза, менә Шәриф Камал премиясендә катнаштым мин. Э, менә анда проза проза белән яр дигән хикәя белән Дәрдемантка багышланган инде ул. Бүтән алай прозаны бастырган юк. Алар язлалар, әле җыелалар, әмма дә ләкин әле бастырган юк. Э, димәк, киләчәктә әле бәлки сине прозаик буларак та күрербез, журналда бастырырбыз, студиягә чакырырбыз дигән өмет бар инде алайса. Амин, амин. Ә болай син үзең Мамадыштан булып чыгасың, ди бит. Мамадыш районыннан. Нормал. Менә Мамадышта яшәп иҗат иткән, аларның иҗаты белән аларның иҗаты белән кызыксынганың бармы? Кемнәрне беләсең Мамадышта иҗат итүчеләр? Менә мин беләм берничә шагыйрьне, язучыны. Безнең төбәк, минем авыл, ул кечкенә авыл инде. Анда янәшәдә генә Кече Кирмән дигән авыл бар. Урта Кирмән бар, Орташ. Менә ул берничә авылдан бик күп Шагыйрьләр һәм язучылар чыккан. Рафаэль Газиз, ул безнең мәктәп директоры, минем тарих укытучым.
Абдулла Андерсон исемендәге премиясе лауреаты. Премиясе түгелдер инде, дипломы. Дипломы, дипломы.
Ринат Мөхәммәдиев, безнең күрше авылныкы инде. Шакинур Мустафин, Варис Гали, бар инде тагын менә шундый, бәлки кечерәк дәрәҗәдәгедер. Менә шуларның иҗатларында укып, менә Ринат Мөхәммәдиевның ул 90-нчы еллар турында язылган романнары инде, Сират күперләре, башкаларында Кенәри читлек кошлары, шул романнар, Рафаил Газизовның шигырьләре, ул менә авыл халкы турында, авыл тарихы турында язган хикәяләре, Боларның барысы да күпмедер дәрәҗәдә йогынты ясаганнар дип уйлыйм инде. Менә шундый кешеләр арасында үс алар арасында ук үсмәсәң дә, аларны ничектер тоеп, аларның иҗатын тоеп үсү ниндидер бер этәргеч булгандыр. Безнең әле хәтта иң өлкән, иң олы яшьтәге язучыларның берсе Лукман Закир да хәтта шул Мамадыш төбәгеннән дип беләм мин. Шәйхиманур.
Аннан инде, юк, ул инде ансы мәрхүм, аның үзенең премиясе дә Булдырылган бүгенге көндә менә шәхсән мин үзем аның премиясенә лаек булдым. Һәм бик күп безнең язучыларыбызда бар бугай инде ул. Шәйхи Шәйхи Маннур иҗатына гомумән мөрәҗәгать иткән булдымы, юкмы? Юк, Шәйхи Маннур иҗатына бик мөрәҗәгать иткәнем юк. Аның китапларын укыганым бар мәктәп елларында дип әйтим инде. Әмма дә ләкин якын таныш дип әйтә алмыйм. Менә син монда ерак түгел генә мәктәптә, Адымнар мәктәбендә хезмәттәсең һәм рус теле һәм әдәбияты укытасың дип беләм. Ни өчен рус теле һәм әдәбияты фәнен сайларга булды? Ник татар теле түгел? Татар әдәбияты түгел? Мәктәп елларында мин татар әдәбиятын андый ул хәзерге дәрәҗәдә үк яратканымдыр дип әйтә алмыйм. Мин рус әдәбиятын күп укый идем. Классикадан башлап, ул вакыт өчен яңа чыккан романнар белән, әсәрләр белән бетереп. Һәм инде институт елларында, институттан соң мин үземә татар үзем өчен татар әдәбиятын ачтым һәм менә 19-20 гасыр башыннан башлап, әкрен-әкрен-әкрен үземә кызык булган классикларны укып, аларның арасына менә хәзерге әсәрләрне кертеп җибәрәм. Менә шулай кызык килеп чыкты, рус теле әдәбияты укытам, татарча язам.
Менә э, син тематик яктан э, сорау биреп карадым инде мин, ниндирәк темаларга нәрсәләр язасың дип. Әлегә һаман да тулы җавап ала алган юк. Син Мәхәббәт темасына бармы синең шигырьләрең? Менә гадәттә яшьләр шигърияткә килүчеләр беренче чиратта, бигрәк тә кызлар инде мәхәббәт шигырьләре язып. Э, нәкъ менә төп этәргеч э, мәхәббәт булып чыга, шигырь язырга этәрү, этәргеч. Синең бармы мәхәббәт шигырьләре? Мәхәббәт шигырьләре бар. Менә мин хәтерләмим, кем әйткән инде, мәхәббәт турында шигырьләрне яшь вакытта гына язырга кирәк, картайгач Прозага күчәләр, дип хәтерләмим кем әйткән, шундыйрак ниндидер бер цитата искә төште. Э, ул мәхәббәт турында, сөю турында шигырьләр менә шул 20 яшьләр тирәсендә күп язылды инде. Хәзер соңгы елларны мине нишләптер күбрәк менә җиттер фәлсәфирәк э, темалар кызыктыра дип әйтимме. Менә бу көндәлектәге табигый әйберләргә башка яктан караш атып карау, теләге белән язылган шигырьләр һәм алар ничектер менә гомумән гомуми тоныннан караганда караңгырак килеп чыга башладылар соңгы елларында. Күрәсең, мәхәббәт шигырьләрен син өйләнгәнчә язгансыңдыр инде. Шулай. Өйләнгәч яза алмый башлагансың. Шулай, шулай, шулай килеп чыга инде.
Ә болай хатыныңа шигырь багышлап язган юкмы? Хатынга да шигырь багышлап язган бар, күп шигырьләр багышлап язганым бар. Менә бүген туры эфирда берәр Мәхәббәт шигыре бармы синең укый алырлык? Үзеңнең телефонда? Бар.
Хәзер шигырь менә бу язылды җәй көне. Кыска гына, җиңел генә язылган шигырь ул. Минуты сәгате белән туды дип әйтергә була инде. Таган өстен шомырт сарган, кара күч кунганмыни, шул шомырт күләгәсендә рәхәтлек җырлап йөри. Шул шомырт күләгәсендә чөкердәшеп чәй эчтек, кура җиләгенә уралып, җылытты күк җәй эчне. Таганда да атындык без чикерткә тавышына, су буеннан ишетелде тар инеш агышы да. Кулларың да кайнар иде, йөрәгең дә пешерде, Шомыртларга сокланырлык таптым якын кешемне.
Әйбәт, матур. Менә мин бераз синең хәләл җефтең Лилия белән дә таныш. Ул Ватаным Татарстан редакциясендә биредә эшли. Аның белән ничек таныштыгыз сез? Менә бераз шул турыда да сөйләп кит әле. Без аның белән инде ул туганнан бирле таныштыр дип әйтергә була. Ничек яуладың син аның күңелен?
Беренчедән, ну, кечкенәдән инде теге күрше авыллар гына, без якын тирәдә генә яшибез, ара-тирә бары күрешеп тора идек. Аннары менә берничә ел элек инде якынрак аралаша башладык һәм шул вакытта мәхәббәт тугандыр инде күңелдә, дип уйлыйм. Алайса син, сез ни инде теге балачактан, садиктан бирле бергә инде гел? Садик танып дип әйтеп булмый инде. Мәктәп яши. Безнең безнең яшь аермасы алай садик садиктан гына садиктан чыгып китә дип әйтим инде. Күбрәк. Әмма дә ләкин әйе.
Э, бу яңа гына иң соңгы ирешкән уңышың ул да булса Саумы Казан дигән әдәби бәйгедә шулай ук Призлы урыннарның берсен яулавым булды бит инде. Мин төгәл төгәл белмим, кайсы урын булгандыр. Өченче урын. Өченче урын. Менә шушы э, без инде алдаграк ирешкән уңышларың белән, теге бүтән э, шигырьләрең белән инде журналны әзерләп бетергән идек. Бу Солма Казан премис, премияләре булганчыга кадәр дип әйтик, э, ә Саумы Казан поэмасы журналга менә кермәде, бүтән шигырьләр белән бастырдык. Безнең укучыларыбыз өчен, тыңлаучыларыбыз өчен бераз Саумы Казан поэмасыннан да бераз үзек китереп сөйләп үтсәң, әйбәт булыр. Әйе, менә бу конкурс турында гына бер сүз әйтәсем килгән иде. Бу конкурска шулай ук поэма язып җибәрдем инде мин Казан турында, Казандагы Казанны таныткан, Казанда танылган шәхесләргә багышланган поэма ул. Һәм, әлбәттә, анда җиңүчеләр арасында әлеге дә шул Илсөя Рөхсанова, Галимҗан абый Гыйльмановлар булуы инде миңа бик күркәм булды дип әйтим. Һәм менә башындагы пролог өлешеннән бер өзеген укып китәм. Мин Казансу белән Идел бергә кочаклашып аккан таш кала, дөрләп янган уттан исән чыккан, азан тавышы иңгән таш кала, хәр йөрәктә, хәр сулышта сизелеп, бер килгәннәр китмәс башкала. Төрле җирне кисештергән чат мин, Ут һәм суның алтын уртасы. Кол Шәрифнең, Тукай, Җәлилләрнең йорты булган газиз тоткасы. Еллар аша югалмаган сүз мин, Озын җөмлә, әле нуктасыз. Миңа килгәннәрне оныталмыйм, Яратканнар, калды мәңгегә. Күралмаган башкисәрләр булды, Кызыл белән яздым тәнемә. Калган эзләр, тынлык тулы шигырь, Урамнарым, юллар, дәверге. Мин, Казан, шәһәр кирмән түгел, Җаннан чыккан чакыру авазы, Далалардан балаларын көткән Ана күңеле тулы ярасы, Дәфтәр битен ачып шигырь төрткән Милләт шагыйренең карасы. Үткән түгел инде күптәннән мин, Миңа килү, үзе казаныш. Улларымны, кызларымны таныйм тик бер сүздән, саумы, Казаным!
Афәрин! Менә сөйләр сүз инде ул, сөйләшсәк бетмәс, аны эфирны бик озакка сузырга була, күп сораулар бирергә була, гәпләшеп утырырга. Тагын берничә сорау калды, ул да булса. Безнең Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров иҗаты турында сорау бирәсем килә. Менә аның шигырьләрен укыйсыңмы син, ничек бәялисең, ошыймы сиңа, аны остазың дип шулай ук әйтә аласыңмы, якташ буларак? Зиннур Мансуровны, әлбәттә, укыганым бар инде, әмма дә ләкин Теге, эченә чумып, менә яттан сөйли алам дип әйтә алмыйм. Мин шигырьләрне күп укырга тырышам буш вакытларда. Русча да укыйм, татарча да укыйм һәм төрле шигырьләр укырга яратам. Шулар арасында, әлбәттә, Зиннур Мансуров та, Разил Вәлиевлар да, бу төрле этаплар татар шигъриятенең хәзергеләре дә барчасын да укыйм, барчасы да ничектер ярдәм итәдер дип уйлыйм. Менә рус

Якынлашып килүче яңа еллар белән безне укучыларга, күзәтүчеләргә үзеңнең теләкләреңне ирештерсәң, шуның белән төгәлләрбез. Рәхмәт.
Мин шулай ук бар караучыларны да, барысын тамашачыларны да, сезне дә барыгызны да Якынлашып килүче яңа еллар белән котлап китәсем килә. Яңа ел безгә яңа үрләр алып килсен. Шул чиратта иҗади үрләр дә яңа булсын, аларны яуларга язсын. Амин.
Һәр туган көнебез кичәгесеннән бәхетлерәк булсын. Амин.
Инде синең дә киләсе елларга да әле иҗатың гөрләп барсын һәм прозадамы, поэзиядәме, тагын журнал битләрендә күрергә шат булырбыз үзеңне. Амин. Зур рәхмәт.